Hawa, aýal dogan. Olar ýaman öwrendiler. Aslynda biz ýaman öwretdik. Aýlyk az berýär, ýurt daşyna gidýäs. Iş berenok, ýurt daşyna gidýäs. Gaz, tok, suw, ýol oňaranok, ýurt daşyna gidýäs. Hasamyzy bejerenok, ýurt daşyna gidýäs. Şu hökümede bagly işleri hiç biri dogry ýerine ýetirenok hökümediň işgärleriniň. Ýene biz ýurt daşyna gidýäs. Indi olar hasam gowy usulyny tapdylar. Sebäbi biz ýurt daşyndan gazanýan dollarlarymyzdan olara para görnüşinde pul berýäs. Ondan olar e, bizi ýurduň içinde görmek isleýänoklar. Çünki ýurduň içinde biz bolsak, e, bize iş bermeli bolar, bize hyzmat etmeli bolar. Olar näme etsin? Goý ýurt daşyna gitsin. Hem-ä bulara iş bermeli däl, hemem hyzmat etmeli däl. Zato dollar alýaň. Para. Para alýaň. Arkaýyn. Meselem, Nasiba Bisenowa işinden kowupdyrlar. Ýer aljak bolsa ýer bermändirler. Çünki para bermeli. Para bermeseňem, olar saňa hyzmat edesi gelenok. Şonuň üçinem ýurt daşyna gitmegi hödür edipdirler. Milli howpsuzlyga barandadam aýtdym. Men Daşoguzda işlejek diýdim. Men Türkmenistanda işlejek diýdim. Ýöne maňa neme bermediler, maý bermediler. Jek, daşary ýurda gidip işleseň bolýar-a diýdiler. Ýöne men daşary ýurda gidip işlejek däl. Näme üçin men daşary ýurda gidip işläýin? Öz Türkmenistanymda işlejek diýdim. Meni tu prkatura gorkuzulymy name etme. Biz boýnumyzy bura bura bulara şeýle bir azatlyk berdik. Indi olar şu azatlykdan iň soňuna çelli peýdalanýarlar. Siziňem habaryňyz ýok, çagaňyz ýetim ösýäninden, olaryňam habary ýok, çaganyň ýetim ösýäninden. Hiç hili öz ýagdaýymyzy düzetjek bolamzok. Jan doganlar. Hiç hili. Olaram bir zat bolsa bizi ýurt daşyna kowup durlar. Düzetmesek biz galan ömrümize ýurt daşynda gezýäs. Biziň çagalamyzam biziň ýerimize ýurt daşyna gelýärler. Halk hökümetden Bir zatlar talap etmän gezip bilermi bir ýurtda? Ine, şu ýurtda halk hökümetden hiç zat talap edenok. Ýöne şo ýerde ýaşaýar diýip görkeziň. Hiç ýurtda şon ýalak ýok. Hemme ýurtlaryň halky hökümetden öz wezipesini berjaý etmegi talap edýär. Biziň ýurdumyzda halk hökümet bile garşy-garşy gelmeli bolsa, götüni gysýa-da ýurt daşyna gidýär. Ýenede maňa ýazarsyňda aşakdan bar sen gitde düzet. A sen näme üçin ýaşaýaň? Çagalaryňy görmejek bolsaň, dogan garyndaşyňy görmejek bolsaň, ol gazanan baýlygyň keýpini görmejek bolsaň, olara para berjek bolsaň. Olar senden hem para alýarlar, hem salgyt alýarlar edýän hyzmatlary üçin. Bäş esse, on esse edip senden, seniň çagaňdan, seniň aýalyňdan öz berýän hyzmatlary üçin, saglyk, tok, gaz üçin senden para görnüşinde alýarlar. Ýa salgyt alýarlar. Biz haçan düzetmeli bu zady? Haçan? Indi şu şeýleligine gezibermelimi biz? Hemmämiz başymyzy çaramasak ýurt daşyna gaçyp gezibermelimi? Garaşsyzlygymyzam elimizden aldylar, gününi üýtgetdiler. Beýleki baýramlaryňam gününi üýtgedip, öz atlaryna geçirip otyrlar. Türkmen millet diýip hiç zat galmady. Türkmen taryhy diýip hiç zat galmady.